Wel, dalwn i eth draw i gwrdd ag aelodau o'r Frigâd Dân yng Ngogledd Cymru i glywed mwy.
Mae ardal Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru yn 2,400 o filltiroedd sgwâr. Mae'n un o'r ardaloedd daearyddol mwyaf i gael ei wasanaethu gan unrhyw wasanaeth tân ym Mhrydain. Felly, mae gofyn iddyn nhw gael amrywiaeth o sgiliau, o amddiffyn pobl i amddiffyn anifeiliaid. Mae yna tua ugain o achosion o achub anifeiliaid mawr yma yn y gogledd bob blwyddyn, cyffyle, gwartheg a defaid ydyn nhw'n bennaf, ac er mwyn gwneud y gwaith yma mae rhaid cael sgiliau arbenigol. A dyna pam bod Gwasanaeth Tân y Gogledd wedi sefydlu uned achub anifeiliaid mawr ym Mae Colwyn, a heddiw Maen nhw'n cael diwrnod o hyfforddiant. Be yn union maen nhw'n baratoi heddiw, hyfforddi ar gyfer be? Be maen nhw'n yym baratoi a be sy'n cael ei ddangos yma ydi ydi credu fod 'na yy ceffyl 'di cael ei hun mewn i helynt mewn i ffoes sy'n llawn dŵr a wedyn be maen nhw'n wneud ydi practisio efo'r offer sgynnyn nhw i greu ffrâm maen nhw'n medru roid uwch codi o uwchben y ceffyl a wedyn drwy roid bregus ar y ceffyl, codi'r anifel allan o'r ffoes a rhoid o'n ôl ar y tir. Felly mae hyn yn gallu gweithio ar gyfer gwartheg a defaid hefyd? O yndi, yndi.
Yym, wch chi, dyn ni, maen nhw'n gallu adna- addasu be maen nhw'n wneud fan hyn heddiw i, i gyfarfod efo'r, be maen nhw'n wynebu ar y diwrnod. Pa mor anodd ydy achub anifel mor fawr a cheffyl? Wrth gwrs, mae yna broblemau e- efo an- yy, achub anifeiliaid. Unwaith maen nhw mewn, mewn helynt, mewn ffoes, maen nhw'n ymateb yn wahanol i be fasen nhw fasen nhw ar dir. A'r broblem mwyaf ydy, methu s- dyn chi methu s- tra- siarad efo'r anifal a gael ei ddeall be dych chi yna i wneud yn yna i helpu fo. Mae'r mae'r anifal yn mynd i drio gael ei hun allan a peryg ydy fod nhw'n mynd i yna i gicio neu cnocio pobl sy'n yna trio helpu nhw. Er bod pob gwasanaeth tân ar draws Cymru yn derbyn hyfforddiant i achub anifeiliaid mawr, dim ond tîm o ddeg â thugain y mae Colwyn sydd yn arbenigo yn y maes. Heddiw mae wyth ohonyn nhw'n ymarfer. Maen nhw'n derbyn dau fath o hyfforddiant, yr ymarfer yma yn yr orsaf dân ac ymarfer ar fferm er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd ag ymddygiad anifeiliaid. Reit, mae'r ceffyl yn styc yn y ffoes. Felly, mae gen i dau dîm yma, mae gen i dîm sy'n delio hefo'r anifail, anifail ei hun, a tîm sy'n setio fyny beth ni'n gael ei A-frame. Um, mae rhaid ni aros yr ochr saff rhaid ni fel, sef ddim mynd yn y coesau a'r pen. So mae pob peth yn gostio gael ei wneud o'r cefn, yn tylai. Da ni'n ymarfer bob mis ar y ceffyl. So da ni'n gael mewn i routine really o wybod be i wneud er mwyn ni fod yn saff pan da ni'n mynd allan i, i achub anifeiliaid yn, yn y byd. Ac yn amlwg, ceffyl cogio yeah. ydy hwn, mae o'n dawel, braf, ynddi, ynddi. ond mae anifeiliaid go iawn yn mynd i fod yn dipyn gwahanol. Yndyn, yndyn.
Da ni fel arfer yn gofyn am vet i ddod yn y, ar, ar y sîn yn syth bin er mwyn sedeitio fo, neu da ni ddim yn mynd yn agos i'r anifail tan i'r vet ddod. Oes 'na achosion sydd yn anoddach na'i gilydd i chi? Oes, rili.
Yym, slurry pits ar ffermydd, bethe felly. Ma' raid ni roi, yym, gwisg sbesial on, fel dry suit ma' nhw'n galw nhw. Os ofyn i gael contamination, ia? A da ni'n gosti roi uh, fel rescue path allan lle da ni'n chwythio fyny yn mwyn i fedru gerdded ar ei hyd o i fynd ato ni fel sy'n hwn yn cymryd amser i ddach eto ynddo. A pit slurry, wrth gwrs, yn peryglu'ch bywyd chi hefyd. Ynddo, ynddo. Um, da chi'n gwybod pa mor ddim dio, neu'n byd felly ynde, so a mae yna bob fath o bethau'n gallu bod yn y pit slurry hefyd. Ers dechrau ar y cynllun yma yn y Gogledd yn Hydref 2009, maen nhw wedi derbyn 25 alwadau. Un o'r ffermwyr sydd wedi cael defnydd o'r gwasanaeth ydy Twm Hughes o fferm Porth yr Hirfaen, Treflus, Porthmadog. Mae o'n cadw gwartheg magu a defaid, ac ym mis Mehefin eleni, bu'r rhaid iddo ddeialu 999 a galw am gymorth. Be ddigwyddodd hefo'r bustach? Wel, mae'n dod yma bob bora i roi bwyd iddyn nhw, a dyn cyfri nhw wrth ddod i mewn. A mae yna dri ar ôl, a o, nhw'n hynny'n iawn, mae'n dweud, e. Um, tri, dim ots, os oes o un, mae'n ddrwg. Anyway, peth oedd rownd y gongol, ond y ddau arall, a wedyn, yna ddechrau panicio wedyn. A fel o'n i'n mynd heibio ar slurry pit, fe welwn ni yn ei ganol o, wrth ben i fyny, ond, ond y bustach. Panic station wedyn go iawn doedd. Mi jyst ffonio'r uh, fire brigade a mi ddoth y uh, rhogia yma mewn rhyw 20 munud o port. Yn y cyfamser, mae'n siŵr bod nhw wedi ffonio yr uned yma o um, Colin Bay, hyn sy'n nachub, achub anifiliad lle de. Wel, oedden nhw yn asesu'r job i ddechrau wedyn, ac dyn oedd, oedd y pethau gynnu nhw, yr, yr, yr um, inflatable pan, pethau mae hir yma. Ac oedden nhw'n llenwi hi yn gad yna. A rhaid ti ar y slurry, llenwi'r llall wedyn, Reit, mynd ar hyd honno a rhoi honno draw at y bustach. A wedyn gathon ni raff a mi wddw fo wedyn. Wedyn fe rai ni, mi gathon ni dynnu, pawb yn tynnu, mi droion ni o rown a'i dynnu fo ato ni. Ond oedd o methu dod trwy'r slyri. Wedyn, rhaid mynd yn ôl wedyn a cael y pethau yma gyda nhw, rhyw bethau pigau special, hi, a pigo a rhaw a wneud channel. A wedyn, rhaid beth am i penffrwyn ar ei ben o wedyn. lle bod cos oedd yr haf yn tynhau, oedd o'n dechrau mygu braidd neu dechrau tagu lle. So, mewn faint, ar ôl, mewn awr ar ôl y gyrraedd oedd o allan o fyna. Pa mor werthfawr ydy'r gwasanaeth yma? O, oh, mae o'n amhrisiadwy dydy. Swn i wedi colli busdach, o'n i'n cael 800 amdano fo'n brincir. Nid colli 800 person.
Er mai ymarfer gydag anifail cogio maen nhw heddiw, mae'n cymryd sgil arbennig iawn a llawer o amynedd i'r budffoddwyr tân wneud y gwaith yma, a dwi'n siŵr i ffermwyr y gogledd sydd yn magu ceffylau, gwartheg a defaid, bod gwybod bod uned fel hyn ar gael y mae Colwyn yn rhoi dipyn o dawelwch meddwl.